Meta konna żgħażagħ jiena u Louis konna ħbieb sew l-Università, konna bdejna l-Università tal-Belt imbagħad tlajna kif fetħet l-Università tal-Qroq. Kien żmien li ma tinsih qatt, però jkun hemm grupp ta' studenti li bejniethom ikollhom relazzjoni speċjali, mhux sempliċement dik ta' student imma iktar minn studenti flimkien ikunu ħbieb u jien nista' ngħid illi jiena u Louis minn dejjem konna ħbieb u jiena naħseb illi l-ħbiberija li kellna dak iż-żmien ehm, switna ħafna, swit ħafna lili u nispera li swit lil Louis ukoll il għaliex meta mbagħad infridna mill-università u kulħadd tela' għal rieħtu Meta erġajna ġejna flimkien biex naħdmu flimkien, konna nittrattaw il xulxin iktar ta' kollegi u ħbib antiki milli speċi business colleagues. X'jiftakru minn dak iż-żmien? Kien ġie Prince Charles għadni niftakar biex jiftaħ plakka tal-irħam hemm l-Università u daw iċ-ċelebrazzjonijiet kollha lesti, kollox bil-pompa. U għadni niftakar meta ġie biex jiftaħ din il-plakka tal-irħam, ġew l-awtoritajiet tal-Università, ġew biex iwaħlu il-velu li jkun hemm fuqha u din il-plakka ma sabuwiex, ma nstabitx. U għadni niftakar inqalakkja sħiħ l-Università. Louis Grech fl-isport, Louis Grech fl-Air Malta u diversi proġetti oħrajn li b'mod partikolari għandhom x'jaqsmu anke man-naħa tat-turiżmu, Louis Grech fil-politika. X'hemm differenti u x'hemm komuni f'dan kollu? X'tagħmel, x'tagħmel komuni? Pereżempju, jien nemmen kont nemmen ħafna fid-deadlines meta kont chairman tal-Air Malta, meta kont direttur u chairman ta' ħafna kumpaniji oħrajn. Id-deadlines fit-tnejn ikollok titgħallem iżżommhom. Li twettaq dak li twiegħed ukoll huwa fit-tnejn. Tista' fit-tnejn tista' tiżbalja. Id-differenza hija li tgħallimt jien li kultant anki a skapitu tiegħi, li waqt li fl-industrija tagħmel xogħolok twettaq u li once li tagħmel id-deadlines u l-oġġettivi li għandek tispiċċa hemmhekk fil-politika għandek dak il-pass ieħor kif ħadd bih kultant. Louis Grech u l-Air Malta. Kien wieħed mill-pijunieri biex twaffqet l-Air Malta. Hu beda jaħdem mal-kumpanija fl-1973, sena qabel ma bdiet topera l-Air Malta. Fl-1985 sar Kap Eżekuttiv tal-Air Malta u fl-1997 sar l-Executive Chairman. F'dan iż-żmien, il-linja nazzjonali tagħna kienet waħda mill-akbar gruppi kummerċjali f'Malta, b'madwar 2,500 impjegat, u b'turnover ta' madwar 300 miljun ewro fis-sena. Fiż-żmien li kien Chairman tal-Air Malta, Louis Grech ħoloq numru ta' kumpaniji sussidjarji, b'interessi varji fl-ekonomija. Kelli karriera li tespandi fit-tul. Ovvjament rajtha kienet għadha aqqas titwieled wellidniha. Rajna diversi aspetti tal-Air Malta. Rajna l-mod kif żviluppat, id-dinamiżmu tagħha. Tinsiex li l-Air Malta meta bdiet tant kienet breakthrough fil-ħsieb ta' Malta, tant kienet xi ħaġa li ma kinitx normali, li kienet tant kienet Trid tikser barriera biex taċċetta illi ma kinitx faċli, kienet l-iktar ħaġa. Jien kien hemm ovvjament offerti ta' biex nagħmel eh, jobs differenti, però ma kontx ċert jekk hux ġej lura Malta jew le dak iż-żmien. Però l-Air Malta malli qalu li ħassir kumpanija tal-ajru, tant kienet xi ħaġa qawwija għal dak iż-żmien li ma kinitx faċli. Kulħadd femkom? Mhix sempliċement biex kulħadd fehemha, ma kinitx faċli anki tikkonċepixxiha li kapaċi pajjiż żgħar bħal da, dak iż-żmien mhix illum. Ambizzjuża żejjed kienet? Le, kienet tant hija stramba li jekk hux veru kapaċi li jkollna piloti Maltin, li jkollok inġinieri Maltin, li jkollok um, li tella t-turiżmu biex issomma sostenibbli mill-mod ekonomiku, kienet esperiment ta' Ridna nkissru barrieri mentali. Allura ovvjament lili attiratni b'tali mod dak iż-żmien li għad din hija t-tip ta' sfida li kont għad għandi 24, 25 sena, di t-tip ta' sfida li lili veru ġġagħalni niġi lura lejn pajjiżi. Okej, ħanibda nintroduċi Mary Rose, Maria, Oriana, Madeline, Dawn kollha jaħdmu ċ-check-in. Ivan jaħdem iċ-check-in ukoll u Joe jaħdem il-head office. Edward, Mary Rose u Ray kollha jaħdmu fil-finanzi. Il-pedi li jżomm ma' Liverpool, koħan għajlek jżomm ma' United pedi. Koħan għajlek biex Jenny, Rita, Lorraine u Joe kollha jaħdmu l-head office u jilhom ħafna snin magħna hawnhekk. Għaw għanna l-Captain Charles Patch, il-snin twal mal-Air Malta, Captain Xandru Grek, għanna l-Vet, kienet cabin crew sa edha ground staff, u għanna l-Lucien li għada, cabin crew, għandek il-Filip li għat il-head office. Eh, Lewis niftakru meta tħallna ħna jisu 22 sena ilu, kien dak iż-żmien Chief Executive Officer, il-ħaqtu kol pala chairman tal-kumpanija, naħseb li l-ikbar preġġu tal-Lewis eh, l-onesta. Bniedem sinċier, kien jimxi fair ma' kulħadd. Fl-20 sena li għandna nafuh mill-bidu nett, aħna stajna naraw fih bniedem li kien fuqna jġib rispett lil kulħadd. Kien jisma' lil kulħadd. Bniedem assertiv, eh, jaf eżatt leadership skills eh, fenomenali. Dejjem kellu viżjoni dejjem jaf fejn rid jasal u dak li rid jasal dejjem wettqu. Ġifieri qatt ma qata' qalbu mill-ostakli. Dejjem kien eh, leader tajjeb ħafna. Deċiżjonijiet joħodhom joħodhom tajjeb. Rispett, l-onestà kienu mill-bidu żdiedu matul iż-żmien u stajt tara fih veru bniedem li tista' sejħlu ġentilmen. Dejjem kellu l-bieb miftuħ għal kull persuna li kellu bżonn ikellmu. Jum ma qed jgħidu jagħtuni ċertu preġi, però jien ma stajx nimxi kif mxed kif huma ma kienux onesti, ma kienux sinċieri, ġifieri din hija reċiproċità fil-fatt li jiena ġixxejtek għax huma kienu kapaċi jtuni dak l-istimulu nkun hekk ukoll. Palma għal kollega ħana konna nafu fis-sur Grek dak iż-żmien meta bdejna nafu f'snin twal fil-management tal Air Malta u f'ħafna proġetti li kellna. Però nafu minn postijiet oħrajn ukoll nafu li huwa dilettant tal-isport ħafna. Dan huwa Filip Vella, ex-tifel ta' Carmenu Vella, ħabib tiegħi kbir, iktar nafu bħala l-gaj. Anzi, dak iż-żmien l-università kellna nafu bħala l-wink. Il-kumpanija mxiet mis sempliċement ta' xi kollok il-kap tagħha sinċir, onest jew intelligenti jew ħabriki. Għax ikollha l-element tagħha kollu li jikkontribwixxi biex isir hekk ukoll. Għamel ħafna xogħol siwi għal pajjiż. Ġifieri dak kollha li qed jgħidu tidher riflessjoni fuq, però fil-verità hija riflessjoni tagħhom ukoll kien japprezza ħafna l-iktar u kien l-iktar li jifhem għax kien kiber mal-kumpanija. U x'inhu l-awgurju tiegħek għal Lewis? naturalment. Nawguralu li jkun wieħed mill-MPs fi sem il-Partit Laburista fl-elezzjoni l-ġejja. Nawguralu li għagħa jkun MP għaliex Eh, kulħadd jaf, mar tajjeb, ma naħsibx se jmur ħażin it-tieni darba. U aħna rridu nis bħal daw li jirrappreżentawna nis kapaċi, ġifieri, nis li kapaċi ma il-pajjiż il qudiem kapaċi jitkellmu għalina u kapaċi jimprovjaw ġifieri affarijiet li għandna bżonn ħafna bħalissa. Ikkun qed hemmhekk għall-poplu Malti, palma kien f'daw l-aħħar ħames snin. Jibqa' jagħti s-sostenn li sħabu l-oħrajn bl-esperjenza li diġà qed igawdi u jibqa' juri l-fiduċja lil sħabu li ħajkunu miegħu. kellu ehm, sfidi kbar eh, l-aktar meta eh, inħatar ċermen eh, u CEO tal-Air Malta fl-1996 fejn hemmhekk ġie faċċat b'sitwazzjoni fejn il-kumpanija kienet biex ngħidlek daħlet fisqaq bħala riżultat ta' deċiżjonijiet ħżiena bażikament deċiżjoni kommerċjali ħżiena u anke investimenti eh, li ma kienux jirrendu. U jiena jidhirli li Lewis irnexxielu jibda inaqqas l-emorroġija li kena taddejja minnu eh, l-Air Malta u jerġa' jpoġġi s-sisin biex il-kumpanija terġa' tibda taħdem Eh, b'mod fijabbli. Lewis serva bħala chairman ta' tliet lukandi, tliet tour operations, żewġ kumpaniji tal-assikurazzjoni. Chairman ukoll tal-Sterling Air Services, Malta Air Charter, Air Supplies and Catering Malta u Sabra ta' Libja. Flimkien mal-Ministru għat-Turiżmu, Karmenu Vella waqqaf l-Accor Malta, Li kien hemm tajjeb kien illi jiena bħala Ministru tat-Turiżmu u Lewis bħala Chairman tal-Air Malta konna nifhmu l-problemi b'kelma, b'meeting ta' ħames minuti konna niftehmu m'hemmx għalfejn ħafna laqgħat twal. It-Tnejn inzertajna forsi ta' ftit diskors u iktar azzjoni. Kelli relazzjoni mill-qrib ħafna ma' Carmenu Vella. Il-proġett li ħdimtu fuq? Kien kont chairman tal-Air Malta u kien Ministru tat-Turizmu u kien responsabbli wkoll għall-Air Malta u ovvjament konna sinkronizzati konna nifmu li l-Air Malta u t-Turizmu bil-fors kellhom bżonn il-xulxin biex jeżistu b'mod dinamiku u effettiv. Eh, u ħdimna b'mod intelligenti li ngħidu isma' mingħajr ma' Wieħed kien jifhem is-sitwazzjoni tal-pajjiż, aħna fehmna x'kellu bżonn il-pajjiż u ħdimna b'dak it-tip ta' ta' approach għal problemi li kien hemm u fil-fatt tana riżultat li kien tajb ħafna. Konna waqqafna task force apposta u niftakar li dik it-task force ma kienx qed titmexxa mill-NTOM dak iż-żmien imma kienet qed titmexxa mill-Air Malta.